As we dey always come to you every Monday to Friday like this, you know say in the 9 o'clock hour, we dey ginger up with our show wey we dey call Inside Naija. And Inside Naija na that program wey be say e dey come to you every day and we dey divide am into two. The first part go take you enter for all the newspapers dem wey we fit gather to tell you the front page of the papers dem. After that, we will come come back and our sabi person inside the house go take break down all the big big tourists them we dey for the news. First of all, make we say sorry to the India people on top the plane way crash and then the loss of lives and everything. May the souls of the ones that we die rest in peace and may the one we survive wish him quick recovery and everything that na part of the things dem wey we go also dey chook mouth later but right now sharp sharp make we enter for inside the front pages of the newspapers dem dey with us make you know wetin dey. The Guardian na im be the first newspaper this morning and the biggest story for there our presido Naija people dey dey talk different different on top the progress impact 32 years after wetin exactly I dey yarn about here The Guardian newspaper hold the full gist. NNPC don return 4.7 trillion put for inside purse as the money wey dem dey make for oil dey short reach 5.7 billion dollars. On June 12, Soludo Fashola Jega don begin dey ginger say please make dem do changes for our election waka and then make we burn this country again, make the oneness tight strong. The Guardian get that one. Like di Indian tori, one passenger don survive as plane wey fall gbuai don kill more dan two hundred and sixty pipo inside India. Democracy Day, Tinubu don honour Alex, Ibru, Kudirat, Nwosu, Akinyemi, odas wit national honours. And on International Day, emergency services dey risk over eighty percent shortage of blood inside hospitals dem. Abiovla family don dey say dey should do a law make dem make am law say dem go institutionalize June twelve. Alia dey accuse religious leaders say na dem dey push dey ginger all di insecurity for inside Benue State. Heavy breeze wey dem dey call windstorm don kill six pipo, wunjure thirty pipo for inside Taraba. And universities must score seventy percent for four important areas before dem go give dem full NUC confam carry go. Na ogbonge government na im dey yarn this one for inside the Guardian newspaper. No dull yourself, get a copy of the paper make you for full gist this gist. Daily Trust na im follow the Guardian and the biggest one for there, PDP ADC, SDP don dey give Tinubu gbas-gbos on top im opposition comments. Wetin Tinubu talk? Why dem dey gbas-gbos am? Daily Trust get the full gist. Tinubu don honour Yar'Adua, Balarabe, Musa, Kudirat, Abiola, Soyinka and plenty others dem. That one too dey for the front page of the Daily Trust. inside di plane crash for India. Di Indian plane wey crash, di person wey survive don begin now dey narrate one or two things dem wey happen before dat crash wey kill over 240 pipo. Enter for inside front of di Daily Trust, e dey there. June twelve, governors now don dey talk say dey want commitment make everybody dedicate diasef to democracy ideas dem and den still on still no democracy as long as Rivers dey under emergency rule na Dixon dey yarn dat one which Dixon tok am enta for di Daily Trust newspaper e dey there. We no go gree, we no go gree against hardship just flop, e no stand, e no work for inside plenty states dem. Eight family members don die inside motor accident for Zaria. All this one dey for inside the Daily Trust newspaper for today. And still on still, the nation na im follow that one. And the biggest gist for there, honours for heroes. Now we now dey hear say after death, they give award to Kudirat, Yaradua, Sarowiwa and plenty others dem. Then Soyinka, Uba Sani, Akinyemi, Dare, others also get national honours for all their action to support democracy. Tinubu don also confam say im dey committed to two-party system inside dis kontri. Nigeria don meet ninety seven percent of di OPEC, dat na di uh, di Committee of Petroleum Countries dem, say ninety seven percent of wetin dem suppose dey bring come out, Nigeria don meet ninety seven percent of it. One man survive, two hundred and sixty odas killed inside Indian aeroplane wey dey go London wey fall scatter gboai. And the big picture for there na still part of the commission work wey Oga Presido Tinubu dey do inside Abuja. The Vanguard newspaper biggest story for there, I no dey see one party system as good for this country, na Presido Tinubu na im dey yarn that one. And still on the matter, e say e dey in order say it is a good thing to see the scatter scatter wey dey go on for opposition party. Na so e come begin dey talk, see wetin, see wetin, see wetin we don achieve inside two years. Tinubu don change Nigeria wey bin take don dey spoil, na Akpabio na im yarn that one. And still, Tinubu celebrate people dem wey make this Vanguard newspaper, Sam Amuka at at ninety years old come even give him and over sixty others national honours. Abiola pikin don come out say IBB don actually apologise to us for cancelling June twelve. Enter for the Vanguard, all this gist and more dey inside there. The Punch newspaper Some people dey tuale, some people dey give am hot hot knock, some dey para as Tinubu honour June twelve heroes, Soyinka fifty eight others na im give honour, Sarowiwa, Ogoni eight dem don give dem presidential pardon say dem don cancel whatever crime bin dey on top dem head. Now people now wey dey para for the matter dem dey finish Presido for the one wey do commissioning for people like Odumakin, Umar, and others dem. And still on still on democracy, on democracy dey all the gbasgbos wey dey happen. Oga Tinubu opposition they are giving each other blow. Who dey give word dey give word. Who dey answer dey answer. All this one dey for inside the punch paper. People wey dey do we no go gree and also people dem wey dey support APC na so they dey do different different rally for Lagos and even for Abuja. The punch newspaper carry that full gist. Daily Sun come come to say Tinubu, Atiku, Obi, pdp dey dey get clashing, dey dey give each other heavy heavy on Democracy Day. Presido just dey mock opposition for say dem no fit solve the wahala wey dey inside dem party. Presido don honour Soyinka, Nwosu, Yar'Adua, others as heroes of democracy. And then Labour don set for new fight over minimum wage consequential adjustment dem don even dey do meeting with ogbonge government on it june twelve thugs that na bad bad boys dem go attack people wey dey do we no go gree for inside ondo state all the full gist dey for inside the daily sun newspaper this day come follow by to say tinubu dey tell pdp oh e dey sweet me oh as e dey sweet me e dey pay you say e dey sweet me to see say una dey in scatter scatter But one party state nor be our plan. Den e kon give national honours to plenty pipo dem. Just go for inside dis day, you go see di full gist. Ahh, Atiku say today Nigeria dey e dey shake, e dey shake, say e dey for di edge of dangerous precipice, if care is not taken we go soon fall enter inside where we no go know say we are moving to a one party system. Enter for inside dis day, di gist dey there. Nigerian Tribune Kudirat Abiola, Ige, Sarowiwa, Rewani, Nwosu, Soyinka and others don collect national honours, Ogoni nai don get presidential pardon and national honours and Tinubu come talk am no plan to turn Nigeria into one party state. For the one wey no sweet belle, aeroplane wey dey travel to London from India with. About two hundred and thirty passengers na so e fall gbai, one person na im survive. And Daily Independent wey follow Nigerian Tribune, Daily Independent say no pla no blame those people wey dey leave dia party dey enter another party, na Presido Tinubu dey talk am, though e say we no get plan for one party state. and e come dey mock di opposition, just dey rubbish dem, dey tell dem say put your house in order, come put national honour for Kudirat Abiola, Humphrey Nwosu and others dem. E don give presidential pardon even after death to Ken Saro-Wiwa and all those other pipo wey fight for di Ogoni fight. We are not obligated to solve PDP, LP and others internal crisis, APC na im dey talk am. PDP dey tell Nigerians no gree for any action wey APC dey do wey dey against democracy. Olu Falaye dey insist say na him win nineteen ninety nine presidential election, come even dey say make we do parliamentary style of government. Lassa fever, di people wey don die from am don increase to one hundred and forty two all over eighteen states. Dickson say. Tinubu miss the golden opportunity to return democracy back to Rivers State. Democracy is just going worser and worser for Nigeria. Peter Obi, Atiku, na im dey draw this warning. Uh, all this one day as the person wey survive Air India aeroplane crash say e jump out of emergency exit. Na wetin the police dey talk be that. As I don dey close mouth for the front pages of the newspaper this morning, make we enter for some sports gist. As Punch Sports Extra stand there with the biggest tori, Dorcas Adesokan, the exclusive wey she do, e say, I no dey for court for two years, e no easy, I miss badminton during that period but I have to stick to the plan and return back. Who we dey talk about? Check am inside the Punch Sports Exp Punch Sports Extra. Milan don dey consider moving Osimhen to come join dem. Inter don dey open contract talks with Akin Somiro. Yusuf don evade di Golden Boot award. Falcons maintain di number one position in Africa for Fifa rankings. Arsenal don dey meet Gyökeres agent, Liverpool dey eye Barcola inside a three hundred million pounds spending spree. Mourinho, dem don dey give small small chinkon chinkon say e be like say e go return back again for di third time

Enter inside the papers, no just listen to wetin I talk, make it a point, make it a date to check out these papers by yourself. Go for where they dey do newspapers, go for where somebody dey make you for take check light am, do something about am, get a part of these papers and read for yourself make you know wetin dey the papers. My name na Princess No go anywhere, Christ Edu Radio and TV na im you still dey on top so. No forget check us out for all of our social media handles at Christ Edu Radio TV. Make we just eh, go now, just see wetin the station dey talk. When we come back, our sabi man go dey inside the studio to come break down most of the big big gist wey dey inside the papers this morning. Dey with us. to Christ said radio and television where your matter na we own. If you want to enjoy what we dey enjoy together, so no forget to always go for www.christsaidradioandtv.com. Make we for take dey relate live and you fit check our social media handles them, especially our YouTube channel at Christ Said Radio TV. All our posts them dey there. Make you for take go enjoy am. Anyway, If you check your time, 14 minutes don comot inside the hour of 9 o'clock. This na the radio and TV station wey your matter na we own. Coming back to the matter, 13th of June 2025 na im be today date, making it say yesterday wey be June 12, we celebrate public holiday, celebrate 26 years of uh, government uninterrupted civilian rule as well as democracy day. To take talk many things dem wey happen yesterday, most especially you know our presido going to the joint session of National Assembly wey e take go go give the national address and then all the national honours dem wey e give to people wey e dey collect here, dey collect there, all that one and more na we go take discuss with you inside the studio. And I get uh, my wonderful, wonderful oga with me as always this morning, Kolawole Omoniyi. Good morning, sir. Good morning, Princess. How you dey? I, I dey kampe. First of all, before we go move to the matter with the ground, how was your democracy day? Eh, we just uh, normal way of uh, celebration anyway. We been dey monitor wetin Oga Presido go talk. Bam. And uh, since yesterday, we don dey digest am. So e no big pass that one. Okay, beautiful. So, plenty things now dey for the newspapers before we come to the honours this issue of this we are not going for a one party state but i dey very uh, uh, e sweet me say i no know the words exactly wey you use but mm. going by the papers e express pleasure e express satisfaction you know eh, say you dey get wahala for inside your party as an analyst wetin you get to talk about that particular discussion.

e resemble the proverb wey African dey always talk say you fit force a horse to a river side but you no go fit force am say make e drink water. Meaning say most of the people wey dey do jumpology dem be adult right? True. And the moment you are 18 years old in Nigeria

mushrooms dey among them. You understand? How many of them dey strong? Na where issues dey be that. And based on wetin been talk, e dey sweet am because he's a politician. E dey sweet am in the sense that e feel like, okay, no matter the situation, I no stop una to being a political party. And he still referenced when

wey face dat kind of um challenge dat time, im go come talk say make di entire nation turn to a party state right now, say but whatever di problem wey dem dey face for dia own political party, to him he is benefiting it. E no mean say im house too too dey tight like dat, but trust politicians, di moment fight dey for di oda side, dem dey rejoice

na pure politics. How that one come take be how we wan take celebrate democracy? Na where people bin dey chook mouth say that one no be their own concern. Number one, one of the principles of democratic system of government is to get more people involved. Mm -hmm. Is to create platform for people to strive regardless of your position, regardless of your location or the party you belong to. So when it's now going towards like so, people no get options. When you have a state of oh, I no get option. If I no do this one, nothing else for me to do. Now that one, then they always talk say no be democratic move. You understand? So no matter whatever it will take, main opposition parties to put their house in order to, e no bad because when we get more options e mean say people no go do us anyhow you remember there was a time in this nation

most in fact let me say all political party members mm -hmm. all political parties in nigeria they have this kind of a culture of saying we know the respect number one our rules and regulation the law wey establish our party everything e dey them if you are not hearing noise from any political party for now because they are not relevant hmm. because they are not popular the moment they become popular then you see drama So e mean say no be name be our problem, no be party be our problem, na we be problem of ourselves. Hmm. Coming back now to this talk, na we be problem of ourselves. People now don come out. Some, you know, this talk we talk now, some don talk say na the, how they talk am, na the, is it the voice of, no, the hand of Esau mm. and the voice of Jacob. Some don talk say for him to make this statement wey he make am, how he take make am, say show say him hand dey for di issue wey dey go on for inside di opposition, though specific dia dey dey specific say e get hand for all di kitikiti wey dey go on for inside pdp, dat na one. And den two, some oda some odas mah don still dey knock am say dat tin wey e tok, where e tok am no be dia e suppose tok am. Wetin you get to tok about dis two yarnings? Dey dey dey can't accuse him say e get hand, e dey can only say it openly, you know, e still part of di beauty of democracy wey we bin dey tok about,

e no mean say even im own party everything dey set there for instance if we're talking about internal democracy their own party eh, rules and regulation and law talk about when they supposed to have their national congress when last do they do that they been agitating internally say make them conduct this thing under ganduje administration they've not been able to achieve it

Very soon you will soon be hearing more drama and story even where most of them are navigating to because of this culture wey I talk say na we dey do ourselves. Now talking about this thing on democracy day, yes. him he feel like okay, it's part of beauty of democracy to defend to to to make things work for all political parties for them to strive together not to say okay you are killing one at the, the uh, to, to to to favour your own political party so based on that maybe it may be one of the reasons why be dey try to defend am but to to to many nigerians they feel like okay this is more of political party affairs can you tell us what we need to hear number one about the dividends of democracy because the democratic system wey bring you on board talk about welfareism mm. talk mm. about oh how you go make life better for nigerians even you on your own you made a number of promises and in the course of making that promises you say okay some of these policies yes. e go add small but you say na temporary pain so if you say something na temporary pain

we go to poll, you respect our vote, our vote count, we elect you to come and govern us. Mm. So after that assignment for that one day, the reason why we dey always tell Nigerians to get it right from that one day, make dem no sell their future from that one day. After that one, most of the body now is now on the people wey dem elect to now make sure say every other aspect of the democratic system of government work

Na him dey do this thing or na people dey do am in him name? The point is he even aware? The point is, is there anything that happen in the country that Oga Presido will not be aware of? Here is one of the reasons. I been talk about the minors wey dem arrest. Yes. When the backlash full everywhere, didn't him give order? Yes, but me I'm talking, I, I dey come towards like the side of the musician, mm. the side of the journalist dem. Mm. Are we sure is away? Are we sure no be the agencies dem dey look say make we dey na our work be this make we dey protect our oga. If na eye service move na im dem bin make when everybody most people wey understand how democratic system bin dey work don condemn that move. Did you hear anything from the presidency? Eh. Did you hear? But if Obi talks now now before the talk land, they don respond.

At a point Fubara say im no care about power, at a point e be like say im go dey beg. We can't really get any update from dat. E still against di democratic move. Na di reason why I bin dey tok say Nigerians pre and during election na im Nigerians get most of di assignment. Afta dat day, Government get bulk of di responsibility to make sure say dem deliver di remaining part of di democratic system of government. Now, in a situation di remaining part of di Nigerians be say, okay, hmm. after you don already go to poll, you do all dis thing, if you see anything wey dey go wrong wey you don't like, chook mouth talk about am. But, but but if you chook mouth do they listen anything dey happen about am because na there we dey go to. that is where i'm now saying talk, uh, that is where i'm now saying are we really practicing the real democracy. question.

wey dem don write wey somebody dey read for me mm. i respect when i'm engaging you one on one you are talking with emotion you are talking with everything wey dey before you know it something real one go come out, out of you no be the one somebody don type dey edit dey recheck almost ten people don already edit and they don package am you are now coming to come and read it for us and eventually what happens we still come tomorrow or next year to come and read another script mm. act Act Kolawole Omoniyi na im still dey follow me yarn on top the big big tori inside Naija today and our big tori na still the presidential address yesterday, we will soon go to the matter of national honours but one thing wey I don pick here now be say whatever dem dey talk as long as na country people dey talk am no look the messenger hear the message and do something about it. Thirty two minutes run pass the hour of nine o'clock second part of this yarn national honours wey Oga Presido Tinubu just begin dey share dey give inside yesterday during di tok wen e do for di joint session of di National Assembly. Some pipo don dey tuale for am, oh you try, oh e get some pipo you call, you try, you did well, especially di one of di Sarowiwa and di Ogoni 8 activists and den um even um Ohaneze Ndi Igbo dey appear about Humphrey Nwosu, you know everybody sha, but some pipo now still say ah Di ones dem wey dem give, dem say some of dem don get before, you still give dem. Den e still get some oda ones dem wey fight for dis struggle wey you no even mention dem, not to tok of to even give dem any award. But from di list, at least you know over fifty pipo, wetin you tink? Yeah, e e e no bad di move wey Presidency and Oga Presido bin make to give um some of dis pipo national honour, Alright. and um we bin dey tok am say you can hardly satisfy everybody.

everybody wey buy or sell out of the gbege of June 12 national honours. It may even reach a situation whereby the thing go turn to three, four, five naira. Where oh, the value boy. no go too dey there because again. plenty people pay for it. You understand? And you can't achieve it in a day. previous government bin don dey do am gradually these people too come on board dem be do next year another people go still get if they choose to continue in this manner you understand mm. but to get all those people on board in a day e no easy people wey dey even do the coordination of this thing they will need to go and ask plenty questions who who deserve am who no deserve am and stuff like that mm. e get some stories of some people wey dem no even know anything about am wey be say na di family wey di tin affect directly or indirectly na dem know about it for instance wen dem do di endsars protest in nigeria now if tomorrow now somebody maybe among di youth wey participate in endsars become president tomorrow and e remember say e wan honour dem say is it the family of some people wey dem say dem no even know whether na true endsars na dem die or dem no die or dem no see dem till today but na person wey lose somebody at that particular time na im know wetin im really lose. Yeah. So we can't really conclude to say, okay, uh, this person is not on the list and this one. You can't get it right. Mm -hmm. No matter how you want to satisfy everybody. You get some people who will still come out to say, no, I no like this person, e no suppose be there, yes. this one supposed to be there for instance some people wey even dey for instance lamido now wey don become politicians yes. pa just because he's a politician some people may say no he no suppose to dey there

When they now came on board, because in one way or the other, we don't see some of them participated in governance, but did we experience that change that we desire? The answer is no. You understand? So we can't satisfy almost everybody at a time. Whoever get it now, congratulations to them. So whoever wey dem feel like say e never get am now make dem too dey on the queue one day one day e fit reach their side. okay um, shehu sani mm. wey be one of the people too wey also collect this award e come out some list of names of people in the north mm. a lot of names them dey here in short like also from my calculation you go reach about ten names wey but the punch newspaper where i for take this story come talk say them shall do some investigation They discover say some of some these of names wey e mention they don't already get in other governments dem mm. e come make me now to wonder now say say the person now don't get maybe someone else decide to honour them but this one they specifically honour for the struggle e matter

You know say we get background of say okay we dey always attach so many factors to whatever agitation wey we dey push before. Sometimes they will tell you say oh where you come from, yes. religion you are practicing, the kind of tribe you belong to and stuff like that. Yes. It may be a contributing factor okay. to it. But no matter, even if not just two people, Im give honor, people go still talk either for or against. Hmm. All right, now the son of Abiola, you know that now Hamid Hamid Abiola don come out now, come dey say first of all the first talk and say IBB don apologize to them privately. You get all this why say they apologize. Anytime they do that, their Kudirat uh, symposium yearly say they always send a representative. say e don come out now for public dem sha don find but the son now come dey talk something now say make ogbonge government do a law you get they should do a law that will permanently institutionalize june 12 as the democracy day in nigeria you get Amin Abiola wey be one of the sons of the late chief say that one na im be the sure way to take permanently immortalize and make sure say future generations in Nigeria no just wake up and cancel di day or change di situation. In short, in im words sef, e still say recent developments in di kontri don make am important for ogbonge govment and National Assembly to find a way for younger generations to learn di values and sacrifices of June twelve, nineteen ninety three election wey dem cancel. Wh- Wetin you think about that? Yeah, i- it's not a bad move if uh, dem be listen to am, and e get uh, reasons for that. and one of di reasons be say as it is right now if e dem no institutionalize am with di way we dey talk am tomorrow another government fit come on board to say okay we wan change di narrative e no be like dat again. but do you think any government go wan do dat with di way wey di country take. it may happen and one of di reasons why it may happen be say do you know how many years of agitations Before the that it took of... before Buhari government eventually say okay let us make it a democracy day almost every year wey dem dey mark this day dem dey always talk about am we want it done we want it done before Buhari lis ten to them and he made it happen so all the people wey dey in charge then wey dem no do am what was their reservation the reason why dem no do am You understand? Yes. Because to to many people now they feel like oh what is tea about this thing sef e don come e don go wetin be the anything about am you understand yes. no be only him um, fight uh, for struggle of uh, nigeria many other people bin do am and stuff like that yeah. so why they, we no get uh, tafawa balewa dey why we no get uh, uh, awolowo dey why we no get uh, uh, a number of uh, a number of them like that yes. you understand yes. so anything can still happen even if dem turn am to law mm. e still no stop di review of law but dat more you know say di process dey Yes. more tedious e mean say before you can change di narrative you have to engage di national assembly Yes. is either you are pushing it as executive bill or somebody is initiating it from di house say okay we no want dis day as democracy dey again another thing fit happen tomorrow wey go even dey bigger than june twelve wey dem go feel like say okay dis one is bigger than two abeg make we forget dis one make we carry dis one as democracy day

Dat na di first one and den Joe Okei-Odumakin kon tok say dem need to recognize di late MKO Abiola as a past President of Nigeria, put im picture for all those important important government offices and structures, wetin you tink? Because me too don ask dis question say since dem give am, dem say di election na im win am, dem don give am di highest honour for di kontri,

Whether we like it or not, every single year we be discussing this matter like this. Yes. Like I been tell you the, in our last uh, show, say whether Ab uh, Abacha family likes it or not, we, we go dey talk am. Yes. Whether Babangida family likes it or not, yes. every year like this, we go dey talk am. So posterity must definitely remember some of dis eh, situation wey dey for ground but di agitation of say okay make dem make sure say dem talk say im be president mm-hmm. dat one may not work in di eyes of di law you must not say oh you keep agitating for almost everything you did not rule he only declared himself and na one of di reason why di military goment bin arrest am dat time make dem detain am, you understand. Nwosu did not declaim. Na one of the reason why some people bin dey get a, a, a, a reservation about even giving Nwosu national award. award. You understand? Because at a point they say make dem talk INEC office, make dem immortalize am with the INEC office. Na him Oshemole talk say ah, so e mean say any INEC chairman wey come on board, the message you are passing across be say somebody fit win o, oh, and you fit no even declare am winner

so many other people don rule you understand but this one every year is loud everywhere like this i think it's, it's good the reason why i say e no dey possible in the eyes of the law is that if you are not sworn in as a president lawfully in a country you are not a president oh. you are not

wey dem talk say okay if you fit cheated uh, na you win election dem talk say dem no declare you winner if you come discover am maybe ten years or twenty or thirty yes. years after you must be added to the list of a president so we, we, which of the calendar we now remove in that year was it when babangida was still in charge or when he added it over to shonakel before abacha came on board where where in this calendar we now put him to say he ruled nigeria

their eyes na all eyes on or or, or it's on 2027 election what they want to use to achieve mm. you understand if you're talking about restructuring it's okay fiscal restructuring how we dey do things right now yeah. in spite of the move wey dem bin dey make on these uh, uh, tax reforms on how dem go generate money where it goes to and what have you yeah. but when you are talking about total restructuring na the reason why i say e mean so many things to many people okay. some people even talk say make we go back to the region way region government to narrow government to some some people say okay na parliamentary move na we be want make legislature dey be the one to dictate who how president go run it is and dey do check and balance for him mm. but the country where we have right now even if we turn to parliamentary system of government With di way di di legislature are romancing di executive arm of goment, dey will just turn di entire kontri to only political party affairs. E mean say na di majority party go dey be di rule. So di di di problem is we've not been able to manage di problem wey we get by ourselves. Individual problem, how our culture be, how we dey relate individually, how di interest and di selfish interest wey many politicians bin dey push And I'm saying politician because people feel like dem dey in charge na, na dem suppose to change the narrative. E no mean say princess, if dem put you there tomorrow, you too no go follow follow the bandwagon. Tell us. Many of the agitators as we speak right now, just give them one day to come and rule this country. e go shock you many of the people wey dey contribute in the media oh this is what should be done this is how this eh, so, we have seen i can only wish that you see many of these people in charge dem go shock you because more of this thing na attitudinal change, change. wey we no get mm. not until when we say we ready we want to change our mindset before we can say okay we are truly ready for that true federalism wey dem bin dey talk about because na only true na im dem put for back if not we are practicing it now how genuine the situation is mm. that is where we should be asking ourselves questions because there is none of us wey no dey contribute to the bad system wey we dey face right now. No.

of di nineteen ninety nine presidential election say manipulation na im dem take collect am from im hand give am to Olusegun Obasanjo in just two minutes. Talk to me. Uh, to, to me, this one is more of an inconsequential uh, revelation. Because it, number one, you know hold water. Number two, the time don't already pass. He bin no agitate like dis dat time, im bin dey tok now say dey just wan make democratic system work dat time na di reason why dem no make di move. But if you feel like you feel cheated, yes. like di common saying now wey no too dey popular dat time wey politicians dey always tok, go to di court, let mm. us meet in court. Yes. E no contend am, e no challenge am for court of law. e no face any litigation process yeah. and from im revelation e say im lawyer talk say na im win election yes. you understand yes. we can't nigerians cannot about a mi over a million yeah, votes na wetin lawyer bin talk yes. and if you want to check it and compare it to the normal way of doing things and the practice in the country mm -hmm. i'm not saying the lawyer no make sense i'm not saying he no dey talk the truth but is it factual Is the statement factual? Question. You can kill somebody now, your lawyer go go dey defend you, say you no kill am. And you may win the election in court. If your lawyer dey okay, yeah. if he stand well well yeah. to know to defend you. If the video is even showing the evidence say true true you kill the person, he may say na self defense na you do and he may eventually win. They may reduce the kind of punishment they go give you. So we can't solely rely on waiting lawyer tell am because lawyer too get interest. Hmm.

We pray to God to give the families of those people wey lost their loved one fortitude to bear the loss. E no dey easy. Na the safest means of transportation globally. When you are traveling by plane on air, yes, it's the safest. sorry i no why una dey say it's the safest Na so, it's wetin the- you mean by is the safest Safest in the sense that when you check the statistics of the records of people wey dey die when you travel by sea Eh. or travel by road, Eh. you go know say

the story will be everywhere worldwide right. you understand that is why dem dey always say e the safest in the last how many months now did you hear any plane crash and if you hear if two and somebody we no mean say the people wey die we no, no value their yes, lives yes, but when you yes. compare to other statistics you go know say na be the safest it's just that whenever it's do gbua like this hardly you get survival and na the reason why i bin dey thank god on behalf of this guy because e dey loud But if you want to compare with other means of transportation, e, e, e, na, na, na im dey safe pass. All right, sir. Anyway, you still dey listen to Christ Said Radio and TV inside Naija with Princess and my wonderful guest, that na Kolawole Omoniyi. You don talk plenty as we dey go in 30 seconds, round up everything, sir. Yeah, we we hope that uh, by next year, that temporary pain wey the current government been talk say na we go feel because we dey feel am yeah. whatever if you say something na temporary in so three out of four years that temporary is supposed is supposed end you understand we supposed to be feeling the dividends of democracy wey we been vote for you understand so we are hoping by next year celebration we will not be experiencing this temporary pain anymore because the the the, the pains has even lingered more than what oyibo the way dem take define them temporary inside dictionary they say temporary no suppose to even last more than one year you understand so e don enter two years now we are hoping say we no go follow this pain enter three years Bam. uh-huh. so by next year when we review it We want to come here to come and say thank God now we are now enjoying the dividends of uh, democracy. Uh, so Kolawole Omoni ending this talk on top of a very, very, very good stand. By the special grace of Baba God, next year we go still there to discuss this matter. And like you talk, temporary go don really temporary but for now 57 minutes don comot inside the hour of 9 o'clock no forget to check us on all our social media handles we still dey tell you say na christ radio and tv Christ said radio TV on all our social media handles. Follow us, subscribe to us, like us for on top our YouTube channel. Plenty, plenty posts dey there, they wait for you. And continue to enjoy us live for www.christsaidradioandtv.com. Until we come your way again, my name remain Princess. Today still be Friday, the number 13 day inside the month of June for the year 2025. Catch you